am amukela eka dilolostro channel leyi i channel leyi avelanaka na wena entertainment ya vatsonga na vunanga bya vatsonga hi ku angarhela subscribe leswaku u nga saleli ndzhaku ka minongonoko leyi vaka na yona laha ka channel leyi na leswaku u ta tiva tinqambi ta ka n'wina ta ka gaza na ku va u tiva swihungwahungwana leswi humelelaka kwala ka gaza se namuntlha ni lava hi ya vulavula hi vanhu lava va nga tshama va pfuka tinqambi hikuva va ti bifa va nga va va ti bifi hi ku endla mikandziyiso yo voniwa kumbe va va bifi hi tinghoma ivi va heta loko se va tlheriseriwini va nga ha swi vuyisi kumbe va nga ha swi yimeli swilo leswi va nga swi sungula hi ta rhanga hi vulavula hi phese mfana loyi loko a ri ka ka black poison a kha a tirha na beni mayingani na prince rhangani va vi va bifa psychology va endla nghoma yin'wanyana ya ku vulavula hi ku psychology a hi ngwenya i xipululu hi mhakeni ya ku va emukhulu xerimani a yi vula psychology hi ku i xingwenyana hi ndlela ya ku n'wi themendhela vona va fika va ku a hi ngwenya xipululu va kha va sola hi ndlela yaleyo hi voni va a vuyiseriwa i phesi mfana aka album ya ngurangura ku na risimu rin'wana ra chavana a hi va vulavuli swo tala hi voni phesi mfana a nga ha vuyangi u vheti a chava a nga ha yisanga mahlweni biflia ku tlhe ku va na kensi na yena loyi a nga fika a chingela team xirimani ka album ya yena leyi nga na va santhumbe mi nga va hi yi tsundzuka risimu lera ra santhumbe um ku na risimu rin'wana ra ku botiwili

va chingheriwile ku ya na vona ku malwamelo ya ngurangura hi risimu leriya ra ra chinghisa ri kha ri kongomisiwa aka yena nkhensi hi voni laha a vuriwa ku a nga koti no yimbelela a nga na nyiko a tlhela a vuriwa ku va a va gelegele a nga ha vuyangi na yena aka bifi vhete a swi tshika a swi bisa hi moya kati ku na misa un'wanyana a nga tshama a vonaka ka nkandziyiso un'wanyani laha a karhi a jikajika yindlu ya beni mahengani van'wani va n'wi filimara va lava a fambi na vona a karhi a hleka yindlu ya beni mahengani ku yindlu ya beni mahengani a yi heli hi december ya kona u vi a kuma leswi nga n'wi fanela ku nga beef la ka album leyi ya swingwiringwiri eh hi nga va hi vulavula hi mani na loko hi nga vulavuli hi n'wana ma one one u ve a kuma risimu ra yena kumbe bifi ya yena leyi a yi kongomisiwe ka yena hi voni a nga hlamulanga u vhete a swi chava vha fambela kule naswona a swi vona ku leswi swi ta ni nghenisa timhakeni mara ku na vahisa van'wanyani ku na risimu rin'wana ra ra ra ra ra mr post ka album leya ya pizza album leyi nga na risimu ra n'wa eh, ra n'wamzamani loko a hi tswari tsundzuka risimu leriya se kwalaya ku na risimu ra ra mathwali vona ku na risimu rin'wana ri famba hi ndlela leyi sentiye ku fana na mpama wa mfene swa ntsakisa ku biwa hi ngoma mintekele bava wa mina Se ni tekele nsele wa bava ri fambanyana hi ndlela liyani eh Mr Post la a kombisa timhaka ta ku yena bifa ya ha n'wi chavisi u swi toloverini ku bifiwa naswona aka yena a ka ha ri nchumu sweswo se ku na vahisa lava na vona laha aka exigazini kumbe vanhu va matsonga va nga tiya ku fana na mpama wa fene vahisa lava hi nga vula mani loko hi nga vuli damba vakhegulu loyi ku nga yena themba ni maswanganyi endzhaku ka loko a kume beef leyi a nga bifiwa hi mr post ya risimu leri a ri vitaniwaka damba vakhegulu u wina yena sweswiwani u ri u lava ku humesa album a kha a u lava ku bifa mr post ka album liya se hi ku ya hi mina ni vona nga ku na yena u tiyi ku fana na mpama wa fene swa n'wi tsakisa ku biwa hi nghoma na yena kati ku na manyangatsi na yena a nga a nga kuma beef hi december ya 2021 wa ha ya mahlweni a kha a posta tivhidiyo na ku tsalatsala mahungu lama ma va kha ma sandza mr post leswi vulaku a nga hatla a kuma yin'wanyani beef leyi nga ta yisiwa mahlweni se na yena ni vona ingaku hi wun'wanyana na yena a nga tiya ku fana na mpama wa fene and o tshama a swi tsalaka yin'wana ya ti-post a ku hi u tiyi ku fana na mpama wa fene se swe swa hi tiyisisela ku himpela u tiyi ku fana na mpama wa fene a nga yi chavi beef hi leswi a hi xerhelana swona laha aka channel leyiwani mi nga rivali ku subscribe leswaku mi nga saleli ndzhaku nkarhi lowu taka inkomu